Il-lejl it-tajjeb, sinjuri. Bil-mortali warajna nilqawkom għat-12 il-episodju ta' The Malta Barbecue.

U jiena qiegħed hawnhekk fil-pentri għaliex illum, sinjuri, minn din il-pentri sħiħa għażilna tliet ingredjenti. Dawn it-tliet ingredjenti b'xi mod il-parteċipanti li baqgħalna jridu ideffsuhom u jtuhom post privileġġat fil-barbecue plate li jridu jippreparaw illum. Jiena nemmen illi kellek opening jifqa'. Naf. Però kif għedt ideffsuhom irvinajt kollox. Ma mbagħad użajt il-kelma privileġġat. Ejja, ma
jużawhom, itejbuhom, iġibuhom.

try to think for my part.
Laqwa sissa l-lum wasal ta' unek biex nagħti l-performance ħajaru. Huwa onur kbir u li tasal tregward un bat speċjalment kien misteru għalli għal biss konna fli daħlet nil-mara u għat l-kompetizzjoni ġviri.

U dawn huma il-parteċipanti tal-lum. Eja, fil-fabba għanna erba, suppost il-lum. Għal-ġimma l-għaddir, dax ġara. suppost li għaw tlieta minn nies, imma kena dru. Għall-ewwel darba fl-istorja ta' dan il-programm kellna dro għaliex għax il-ġurija ivvutaw taw il-punti u mbagħad jidħol ir-ranking tax-xef li jpoġġihom wara xulxin. U f'dak il-każ l-10 punti tax-xef inzertaw marru għand eh, minna li jaraw li jek niftakar sew. Ġew 53 punt u 53 punt għax għadden niftakar. U deċidejna li għaddu it-nej għaf maġratenna imma pero għalaw t-nej. Ma jfisser xej diki finalisti xorta t-nej l-grupp. Illum b'xi mod jew ieħor minn dawn l-erba' kċejjen nfakru kon kċina Maltija, kċina mill-Brażil u żewġ kċejjen mill-Venezuela illum ħajspiċċaw żewġ kċejjen biss. Min jaf li ma pajjiż ħajibqa' fil-finali. Kollhom bħala xef għanna xaħat li għadda minn din l-avventura, għaddija s-sena l-oħra. Eh, kienet avventura ftit differenti għax konna f'nofs il-sanzjonijiet tal-Covid biex najdu għek tajjeb. Imma

Ray George. Ray George.
Tajjat lux b'nofs isem. Skużawna, daw li jtisimaw mumiex sound effects imma għaw festa kważi kważi mal-bejt. Ġiġ sekondi il-bot. Isma vera, kif tħossok? Għax nistaw nejdu sena ilu. Għat ma kon zgur biqda. Le, le, senilu għaddejem ġorof somu. Tġilet mal-ħin. U jena nieħu gost doppjament għax naħseb eh, minn wara l-lik eh, isek ħadd dik il-vijek tal-bisserjetà. Ħadd il-fama eh, ma morx toroq, mort is-sajja. Eżatt, eżatt.
Ħadd opportunità li jisu ġietni tajba erbaħt il-kompetizzjoni tas-sena l-oħra. In-nies qisu jsiru jafu bik u qed qisu ma rridx inħalliha torqod dil-ħaġa, qisu ġie s-sajf u ħriġt bl-idea li nagħmel qisu business żgħir, fil-verità. Organizer ta' barbecue li mmur insajr għand in-nies.
Mux raffinat. Biex ma jasbux ġejb xie burgers. Le, le, le.
Għastek għu jġib xie burgers, xorta jġib xie burgers. Għamilt tlet set menus differenti biex kissa jkun. Kellna l-opportunità nduqu minnhom. Tispeċjalizza sir tiktar fil-smoking ukoll. Smoking hija.
Barbecue u smoking. Il-konċett ta' smoking qed jidħol bil-mod dal-aħħar ħames snin Malta daħal Tajjeb, però hawn iktar fejn isiru jaħbu fuqu n-nies. Isma' jien nispjegaw daqsxejn fuq fuq x'inhuwa dan is-smoking. Aħna ovvjament hawnhekk m'għandniex iċ-ċans għax il-kompetituri tagħna għandhom siegħa. Imma smoking x'inhu l-proċess? Smoking inti meta qed issajjar qisu indirect indirect heat, mhux b'nar dirett għandek l-injam jew pellets. Dukħan u llum hawn ħafna varjazzjonijiet. Varjazzjonijiet ta' smokers. Cheers by the way, is-saħħa. Awguri għall-futur tiegħek. Għall-futur.
Hmm.
Tajjeb, eh, kaberneda? Ekku.
Njajtu.
Eh. Eh,
Sommelier, dana. Jahraq l-injam u bid-doħħan stessi tal-temperatura u tal-temperatura u li kelli sejr bl-smoking, bil-flavor, juhu l-flavor tal-injam, flavors vari, eżempju cherry, apple, whiskey berry, Hickory, hemm ħafna tipi ta' jam differenti u ovvjament jieħodlok il-ħin, u eżempju spare ribs jieħdulek bejn ħamsa sa seba' sigħat u. Ħa nsaqsik xi ħaġa oħra, apparti dan, hekk minn wara li rbaħt il-kompetizzjoni, bdew jagħrfuk in-nies? Ej, ej, ej, eżempju, immur nixtri u hekk, u min ixejjilli li inti mhux tal-barbecue li. U qed għandek problema oħra, ħuk eżatt bħalek, ġifieri jaf kemm. U qisu rebħu wkoll. Is-verità li Il-koki tagħna ma jiġux darba, jiġu ammont ta' ġimgħat wara xulxin, ġifieri biex allura n-nies ħa jidrawkom jibdew jagħmlu aħ nixtieq il dak jirbaħ nixtieq il ieħor, ġifieri vera interessanti. Jiena l-istess ġara dis-sena.
ukoll li forsi fis-snin li ġejjin meta iktar naraw li daħlet di tal-ismoking ukoll niftħu kompetizzjoni. Tkun kompetizzjoni sabiħa għax u. Għax hija teknika kompletament. Paċenzja kbira ngħid. Paċenzja ħajlu. Morru l-aħħar sija. Imma naħseb li tkun idea. U minn hawn ixtieq nappella wasanna kważi fl-aħħar żewġ programmi. Jekk tridu teħtlula din il-kompetizzjoni s-sena d-dira ħanerġaw namluwa, l-applikazzjonijiet huma miftuħa ġifi tistgħu teħtlu fuq il-website u tibbukjaw il-posta komandu. Bħal ma jidilkom rej, Ġorġ, l-esperjenza hija sabiħa. L-esperjenza sabiħa mill-bidu sal-aħħar u tiltaqa' ma' nies differenti, titgħallem affarijiet ġodda. Ma tix toqgħod tinkwita mill-kamera għax dal-ewwel darba naqgħek. Eh? Eh, infatti fil-bidu fil-bidu ħassejt għajb. Li ma kien iċċat fajra jien laqas kont nabdel.
Tilel, x'namlu? Wasal il-ħin.
Mela, illum il-kompetizzjoni kif spiegħajna fil-bidu ħan ikxfu tlet ingredienti. Ħan iswiċċja naqra bl-English biex xej xej jifmuna kol. We have the, we are going to announce the three ingredients. Ħazin il-ċaqla għek illum, eh. ħabba grandiet minnu, ġviri għek għamilt li frakas, iċċekja.
Top. Kollox top. Nispera.
Alright.
Rajt ta' tiżjena tiegħek. Ma tantx.
Issa eh, s-soltu jirnexxilek. Eh. Illum. Waħda minnhom nara nara. Zgarrajt, eh, Dana.
Imma, sinjuri, it-tlet ingredienti tal-lum huma. Hey, mela, għanna, peaches, li huwa il-ħawħ, dan huwa port, Tajjeb, u dan huwa il-famuża summiena. Kwejt. Tajjeb.
Summiena, summiena, summiena. Naħseb li l-kru llum vera ddiżappuntat għax is-summiena kemm ħajklu nies. L-ingredienti l-ora zittom jien biex inżejjen, ġvi ma joddux. Imma jistgħu jużaw li jridu. Li jridu.
L-importanti għanku qed ngħidilkom minna u ħanajda bl-Ingliż ukoll. This is a barbecue competition, so The ingredients have... Must go in the barbecue, alright? Um, ovvjament, intu tistaw sajron kif tridu, imma ovvjament iktar ma jintuża l-barbecue iktar aħjar. Di ma ditlek ħażin.
Ej, għax dik kienet naqra u maċ bisħana ħadha, imma ħallija. Ħallija. Eh? Ej, ħallija. Tlaqna.

Need to be done in the barbecue, ideally, mela. but it's your call.
Aw, mxejtlu int, jew mxejtlu, xanna u ġew. Tul minn għaw sal-pentika, Mela, xinu mela, pjan? Mela, d-dibon jgħid il-kwejl, neħħejt l-omlada, mġivi klim ieħor, Bl-istess għada meta intella' stock mal-port biex nagħmlu daqsxejn sos, għantuh naqra ċikkulata. Alright. Ħalli noħorġu t-tomit eh, għax hu oġġett salvaġġ allura għandu toma b'saħħitha. Għandna l-patata għaddejja fil-forn ħalli nagħmlu daqsxejn patata max. Mhm. Għanimluh bit-salzett Malti, naqra mortadella u ndurija. Interessanti, so.
Nipruvaw mmorru daqsxejn fuq it-tradizzjonal salset Malti hijos. Ġifieri b'xi mod. Għax inti bħala bħala tajra hi ma fiex fett, allura sa tixxotta. Allura rridu ngħinu daqsxejn xaħmijiet żejda.
Għandek pjan sod hisek. Eh?

Thank you. Għax jistaw jamlu ekstra l għax bit-toothpick. Taf kif?
Ikolli taħlit, ikolli taħlita minn kollox. Għaxina fil-bidu nqabbat in-nar u jkun jena għadik it-toma ta' dak il-żjut tan-nar. Hmm. Umbat għamiltilkom dal-cocktail, għaw, sempliċi. Fih il-bejli, sa' li stajku? Iva, espresso u vodka.
Għaraw kif għamil. Espresso. Espresso, ma.
Mela. Eh.
eh, tajjeb, tajjeb. Tajjeb, toma ta' bejli. Mux vera, għara. U tijem l-espresso hmm. fil-background, ja? Toma ta' bejli.

Ejja, namillek.
Ah, joħroġ l kulur ta' tatu kol. Arja, arja, arja, arja. Rej, kiku inti ġejt prezentat dawk it-tlet ingredienti, kiku fejkin imur muħok bil-pentri li għanna. Jiena kont nagħmel kieku bejs tal-pat ta' max. Il-pata ta' max kon jifqa bija kien. Blaqa kokonat. Xi sima ta' jis l-emmarret, eh? Ġiri, taħdem fuq il-pata ta' max. Anka Mark għandu jkun qed jagħmel pata ta' max. Pata ta' max, ejja.
Jien kont. Nafx għandu xi patata ma nafx ikx max. Nżidilha kokonat milk ħalli toħroġ dak il-flavor għal mas-summiena. Is-summiena mbagħad hawn nimmarinaħħa naqabżaru milħu naqażejt. u ftit ċietru jew lumi jew larinġ. U l-ħawħ nagħmlu caramelized fuq il-barbecue u nagħmel daqsxejn karrotti u daqsxejn jew busbis frisk jew vegetables oħra li jmorru miegħu u mbagħad bil-port eh, nagħmel reduction biex jisu nifinixja s-summina u l-komplement għal miegħu. Jien niftakrek, ekk tidini isu flashback, għandi kun fuqet mill-aħħar programmi kont għamilt dak is-soslis fuq Hollandez. Hollandez sos, meta kellna il-breakfast. Niftakar kien faqa. Kien faqa, mela kellhom il-breakfast. Kellhom wieħed biex tagħmlu, imma kien kien irnexxieli. Insejn jahda siebi. Jiena meta narhom jaħbu xaġa atlintu wkoll qed narhom kalmi. Kalmi ħafna.
Tkun f'dik l-ispot tekket, tkun f'dik l-ispot Għalik siegħa taraħħa minuti. Ejja taw barra narħhom ħafna relax, imma fil-verità huma jkun għaddejjin gas dawn. Għax kan naħdu ta' tsambit, nieħdu ta' kif drink u ma. Kelma. Kelma huma tista' mossa li għamlu, tbiddilhom l-eżitu eh, ta' mela, mela. medalja u 5000 euro. Sekondi jkun hemm ta' s-sum, is-sum jiena ma ħafna ħafna nar. Tommina.
Jena tinkwetaw il-Venezueljani għax it-nej li huma mhux ħaġa. Ej, ej, mhux mhux oġġett li famużi għalih. Mela, ħbib. Morru nduru dawra? Hekk kont ħanajlek.
Ċinċin qabel immorru għal matriek. Bidel l-imbit, Instead of Brazil.

Soon I'll check if I'm going to put inside the quail. And or... here again you have the port cooking. I have a bit of port.
I see in the end if I need to, I add a bit on top, you know, of the quail. You go with the flow. Yes. X'taħseb rej? Alright, Tom, ixa minn kif qed tiskrivi, miexa tajjeb ħafna li tittiranġa naqruha

Ok. Għandek xi kummenti xef għalih?
Milli jidher aw. Sejr tajjeb ħafna, ġifieri you are you are going very very well according to your plan. Now you are um, doing

Quail.
Quail and with the peaches and, the peaches.
and everything. I think it, it's looking, it's smelling good. Thank so, you. Uh, looking forward to see what, what the, the result final result. Be. Oh.
Ekku.
Tajjeb, ma jħalluħ jaħdem għax qed naraħ gas dawn għaddej. Mark, il-patata max. Għada mhix max. Kważi max. Farka. Mela. Jitnew l-ħalif, forse nallu għamax. Ejja, tlaqna, tlaqna.
Tek kif issib assistent malaj. Mela, u fimni. Ġabli l-birra.

Sa naraw. Interessanti, interessanti.
Taħsa tiegħek.
Taħsa. Provaw.
X'taħseb, Rej?
Interessanti, jkollu platt platt interessanti ħafna. Kieku minn kollox l-iktar xi ħaġa tista' nistgħu ndewq xi ħaġa, xef. Sajdu kollox dak. Wen, ara minn dak, ma le, le. Nista, nista. Għandi, għandi. Għandu, għandu, armat, hija. Tinsiġ dawċi, ġifieri armat.

Everything in the parmesan shell? Exactly, the salad.
Okay. So.
My, uh, I'm, I'm gonna put some money on you, okay? Good luck, good luck.
Kontestanti, fadlilkom 30 minuta fuq l-arloċ. Ejja, ħammorru!
Ajma, xbattika ta' dik. Eh, aħmar, imma jien għandi. Jew. Eh, eh. Simur.
Sepp abjad.
Sepp abjad għax ħafif.
Ejja, ejja, għaxu jisu jaqleb fuq it-juru, għallu abjad. Ma għodux fuq, ek għalek kultant meta taraw t-tissiri tilaw eh, weħedhom għax. Sommelier tagħna naqra. U miċċit chatting kif jgħidu u mmorru fuq is-sod. Ejn nibdew mill-ewwel kċina. Tajis mill-Brażil. Kif sejra? Fejja tajjeb ħafna, il-proġett l-għanda f'moħħa, kif kif spiegatilna tajjeb ħafna, xax differenti mill-oħrajn. Meta duqt dak il-sos jissun kwitajt ftit imma jisanda pjanu kolla li. Ejja, baqala xizid l-om jew. Għax jibdi tejja tħatħaltu mal-kuskus. Se jitlef eh, ħafna. Jitlef Temmen sani li l-qasada taf kif ħatamel il-ferri.
Issa dik li tinkwet. Ma jek ma daħħax il-sorprendina. Problema.
Il-ħin, il-ħin fl-axħar itija. U so dejjem, jiena ħana nitkellem fuq il-parti tiegħi, jien meta kont flokom mill-bidunet qabel ġifieri kif inkunna fl-oġġett, L-ewwel li nibda naħseb kif ħa nipplejtja, kif ħa nservi l-oġġett. Dik kienet l-ewwel apparti. Taf li niftakrek jiena Estra vera, ah. kont tieqaf ah. ftit fil-bidu ma tmurx tinħasad u mbagħad niftakrek jiena. Nara kif ħa nservi l-oġġett.
Qed jinkwetani huwa Raul. Tajjeb dejjem jinkwetani. Illum sħaqnilhom imma li kemm jista' jkun il-barbecue jrid jiġi użat.

l-peaches u s-sulmiena. Taħseb li f'dak il-mod ħa joħroġhom l-iktar stilel jew r-ross qisu iktar stilel, ma nafx. Jien naħseb ħa jnaqqas naqra, ħa jnaqqas naqra mill-potenzjal tagħhom, ħa jkunu hemm għax inti r-risotto waħdu ma għandux togħma. Ir-ross waħdu ma għandux togħma. Però xorta naħseb il-fatt li sajjarhom kollha fuq il-bar. Fuq il-bar xorta hemm. Le, ġifieri x-xogħol tiegħu bħala fuq barbecue hemm jien. Ħa jiffinixxjah differenti mill-oħrajn. Platt li ma tistenniex minn fuq barbecue. Mark min-naħa l-oħra naħseb li rnexxielu jikkombina ħafna ingredjenti differenti. Dak imbagħad estrem differenti. Però llum naħseb l-iktar darba li rajt lil Mark jagħmel platt unit.
Mid-drabi kollha li sar. Is-soltu Mark imur għal ħafna Tomiet differenti ġo platt wieħed. Illum qisu qed jiffoka. Issa Anku qal li għal ħafna drabi jolqot eżempju, għax hu raw il-programmi wkoll, hekk jagħmel tliet affarijiet, jolqot tnejn minnhom u waħda forsi tiżgarra u l-tikka. Allura llum. Anke għax in-nies jikkomparaw jekk idduq l-itjeb ħaġa, inti awtomatikament it-tnejn l-oħra jiġuk mhux daqshekk tajbin. Eżatt, eżatt, eżatt.
Allura dik Illum iffoka naqra, iffoka mhux ħażin fuq is-sommiera. Inkun onest qed jogħġobni jien allura. Ejw, le, le, mhix tajjeb ħafna, ġifieri għandu ħsieb tajjeb, issa nistennew li Jesibet, inkwitata, iċċassata, maħsuda, imma xorta mhux qed nagħmlu li sejra ħażin.
Li għamlet interessanti, forsi b'differenza mill-oħrajn, illi litteralment immarinat il-kwejt. U tista' jarhom sħiħa safina. Ejja, sħaħ, sħaħ. Tista' tiżgarrala, għax kif bdejta inti jekk ittihom faċli li jiġu knaqa draja x'huma Hu tajr, tajr li ma tantx fih fett. Allura easy li jixxotta l-laħam tiegħu. Però jekk iġġibha tajba, iġġibha tajba. Ħafna drabi dejjem l-ewwel ġiet. Il-power li għandha Jezibet hija, naħseb issa li drajnieha minn programm għal ieħor, fejn jidħlu s-selids, fejn jidħlu s-selids. Fatti preparat jisa crust tal-parmesan biex servina mhm. ġofija xaħġa li marret oltra li sajrita u kol fuq il-barbecue. Mhm. Mela ħbib. Jien l-inkwit tiegħi fuqha huwa li kif qed nirraġun, kif qed nifhem jien, alla l-port u laqas il-peaches marru fuq il-barbecue. Eżatt, il-peaches tħallihom raw, ġifieri ġas kemm ħadd islajs ma' silidu l-port biex għamlet Vinaigrette, ġifieri jien kieku kont eżempju nimmari naqra kif qed fil-bidu nimmari naqra l-affarijiet bil-port. Dawn iftakru li l-judges ma jafux b'da kollu, ġifieri il-mod kif ħajġu. Qed ngħidu wisq, qed jgħidulna biex nieqfu u mmur insegwu l-aħħar ftit minuti ta' dawn in-nies li sajru. Nfakrukom illi minn Erbgħa ħajġu tnejn u dawk it-tnejn il-ġimgħa d-dieħla ħajmorru għall-aħħar programm, għall-finali. Fejn bħal Ray George jistaw jihdu il-medalja u dis-sena flok set rigali 5,000 euro cash. Fifteen minutes, ladies and gentlemen, 15 minutes, let's go!

liema minn dawn. Nispera ma jiġux draw kollha għax ma nafx se nagħmlu. Fil-każ li konna bżonn extension mill-one biex indawl. Fil-każ li bqgħu sejrin għax-xitwa l-iskjena. Chef Arier, iltqajna miegħu fl-episodji tal-bidu ta' dan l-istaġun. Ġej mill-Arġentina u fi triqtu lejn gżiritna kellu diversi esperjenzi madwar id-dinja fejn esplora kċejjen u kulturi differenti. Fetaħ żewġ kumpaniji privati tal-catering u meta ġie pajjiżna, Ħadem bħala head chef u sakemm kien qed jaħdem hu r-restorant rebaħ Best Restaurant u Best Service Awards. Illum il-ġurnata jaħdem bħala chef privat kif ukoll chef instructor. Nancy Buhaġar m'għandha bżonn l-ebda introduzzjoni. Nancy tieħu ħsieb kumpanija li tirrappreżenta sistemi li bihom ittejjeb u tagħmel il-ħajja tiegħek iktar faċli. U għal 30 sena sħaħ tippreżenta programm ta' tisjir fuq it-television. Nancy tħobb il-kumpanija tan-nies, tħobb issajjar u tħobb tiekol tajjeb għas-saħħa. Il-ħelu mhux favorit tagħha. Fil-ħin liberu, l-hena tagħha meta ssiefer mal-familja, ħbieb jew fuq xogħol. Tħobb nies b'enerġija kif wara kollox hi magħmula hi. U dan huwa x-Chef Robert Cassar. Kien mistieden ukoll fis-sensiela li għaddiet u kif diġà rajtu anke fis-sensiela ta' din is-sena ġie bħala x-Chef tal-lejl. Iżda llejla ħa jkun parti mill-ġurija. Robert Cassar huwa xef u huwa s-sid ta' restorant stabbilit fejn għandu l-Michelin Star imnaqqxin, kif ukoll kien fuq it-televiżjoni diversi drabi. Fis-snin preċedenti hu flimkien mat-tim tiegħu rebaħ ukoll diversi awards, b'wieħed mill-iktar importanti fil-karriera tiegħu kien l-award ta' Chef of the Year.

Tal-aħħar darba, id-darba li jmiss ħankunu qed inħabbru ir-rebbieħ ta' dan il-programm. Tiftakrek? Kienet kbira, oh. Eh, kienet kbira, oh, il-final kien sit plat tifsija. Eżatt, kienet ah, kienet. Nara, ħanoru, kej ħanoru. Eh, Din finali ta' sena l-għaddit. Finali ta' sena l-għara.
L-reġġor, su jkun il-rebbieħ tal-ewel. Malta Barbecue League, prosit ħafna. L-ewel Rebbieħ tajjeb ta' The Malta Barbecue League! Imma, illum għandna finali oħra. So, ladies and gentlemen, Malta and South America, the votes of our judges, We're really clear today, not like last time. There, there, wa- there were no draws. Naħseb wiċċi fil-qoddim ngħid li hija waħda mill-aqwa ġuriji li qatt kellna li xirnexxilhom jazzekkaw affarijiet intom tridu tqisu li l-ġurija tagħna ma jkunux qed jarawhom isajru. Ġifieri daw qed jimxu biss Fuq it-tomiet.
it-tomiet u fuq dak li qed jaraw. So, the variation between the points is 71.5 the first placed

La Cuentas de los Pontes. L-accent emmi, għate? Eh, mela.
Għanna eliminaw il-minġi l-ewel u l-minġi l-axar. We have the second placed
after the judges after the judges has 55 points and the third place has 41 points.

Great people. Thank you for having you here.
It-tim li se jħallina l-lum se jieħu karwax grazzi għal pit stop u isset kollu ta' relish shrubs għal laħam differenti kif ukoll bord biex isservi fuqha. The Malta Barbecue League jirringrazzja lil NG għall-ixkaffar fis-supermarket. Luke's Furniture tal-Mejda tal-Ġurija li t-tim rebbieħ barra l-5,000 ewro se jieħu miegħu d-dar. Bull Europe għall-kċejjen li fuqhom qed isajru l-kompetituri tagħna. Alka Ceramics għall-platti. www.malta-farms.com għall-ħaxix frisk. U intom in nista tad-dar tistgħu tirbħu dan il-barbecue tal-Budweiser billi tibatulna ritratt tagħkom qegħdin issajru

Jekk hux ħatibqa' Malta. Nalla mhux futbol għax ngħidlek naf fejn tmur. Attwalment.
Bilanċjata qiegħda.
Malta mhix qiegħda.
Xiex. Għawdex. Eterġa. Ġifieri il-medalja s'issa qiegħda għawdex infakrukom illi r-riċetta mill-Brażil ta' tajjis tkun qiegħda tiżdied mal-ktieb ta' riċetti tagħna li finalment il-kollu tiegħu meta inkom takkwistaw u nitolbukom biex takkwistaw ħajmur għall-ALS Malta ħalli inkomplu nkabru il-ħolma li tinbena dar ikbar, tajjeb? Jonqosna riċett oħra biex naqdu l-ktieb, jonqosna eh, episodju ieħor biex nkunu għalaqna il-Malta Barbecue League ta' din is-sena. Nfakkarkom l-applikazzjonijiet tas-sena d-dieħla huma ġa miftuħa, ġifieri jekk tidu tapplikaw u tesperjenzaw din il-kompetizzjoni. Nfakrukom li se tkunu xeffijiet, se tkunu dilettanti. Minn fejn intom ma tagħmilx differenza. Tkunu żgħar u jkollkom xi ħadd kbir magħkom, aħna xorta nilqgħu hawnhekk fil-ċejjen tagħna.

The Malta Barbecue League jixtieq jirringrazzja lil Azzopardi Fisheries, Bridgepoint, Golden Harvest, Fiorucci, Gato Negro, Bioacqua Garden, Snow White Meat and Poultry, M. De Mayo Wise and Spirits, Ardab għall-ispray tan-nemus, Bull Europe, Welby's bil-Carrefour Products, Piscopo Gardens, Borgis Oil, Wenzhou Asian Supermarket, World Marketing, Angelo Aquilina għal Friġis, Pickless Butcher u Lamb Brand.